Ýewropa gepleýär erkin türkmen radiosy.
Salam gadyrly illeşler. Bu gün biz daşary ýurtdaky türkmenler bolup, esasanam Türkmenistanyň protest hereketinde onuň esasy onda esasy güýç bolup duran demokratik türkmen oppozisiýasynyň adamlar bolup, öz bir birnäçe ýyl mundan ozal dünýäden öten egindeşimiz, ol Timur Serkerde diýip tanalýardy, halk arasynda Myratgeldi Döwletowyň ýagty ýadygärligine ýadygärligine bagyşlanan gepleşigimize başlaýarys. Myratgeldi Döwletow barada bir umumy düşünje bermek üçin birazjyk bir giriş sözi hökmünde aýtmak üçin birnäçe birnäçe faktlary hem zerur maglumatlary men DBT ýagny Demokratik Watan Türkmenistan gepleşiginiň esaslandyryjysy hem-de onuň birnäçe ýyldan bäri üýtgewsiz baştutany bolup gelýän Myrat Gurbanowa sözi geçirýän. Myrat baş üstüne söz senden onda Myratgeldi Egneşimiz hakynda bir maglumat beräýseň adamlara.
Salowmaleýkim hormatly watandaşlar, salowmaleýkim şu efire gelen oglanlar gyzlar. Sag bol Akgazapar agam şu ýaly efire çagyryp bize söz berýäňize. Hormatly ildeşler ine birnäçeden mundan ozal Biziň aramyzda aramyzdan Myratgeldi ýaňky aýryldy. Myratgeldi bir üýtgeşik adamdy. Ol her wagt Türkmenistanyň halky, Türkmenistan erkin bolar, adalatly ýaşar, onuň geljegi diňe öser we gowy bolar diýip arzuw edýärdi. Men oň bilen günde gürleşýärdim. Günde ertirden turzugy Maňa jaň edýärdi, sebäbi oň ýaşaýan ýeri Omsk bolansoň, şo Omsk iriräk bolýar-da bize görä, Ýewropa görä, Fransiýa görä. Şoň üçin her wagt alty-ýetide jaň edýärdi maňa irden. Maslahatlaşýardyk, pikir alyşýardyk. Türkmenistan barada köp gürrüňler edýärdik onuň bilen. Nähili üýtgeşikler etmeli, nähili reformalar geçirmeli, biziň halkymyz haýsy ugurda ösmeli. Birtopar zatlar gürleşýärdik. Gaty çuňňur we gaty şol arzuwly gürleşip türkmen halkyny ösdüreli Türkmenistana kömek edeli diýip biz hereketler edýär. Günüň bir güni men ýaňky habar aldym Myratgeldi aýryldy diýip oň bir agyr keseli bardy öňden gelýär. Aýryldy diýýäniň ýogaldy ýogaldy ýogaldy oň bir agyr keseli bardy ine şo kesel zerarly ony keseli aldy. Myrat geldi biziň aramyzda aktiwistaň arasynda bir uly ir galypdy. Ine, ýaňky diýşim ýaly Myrat geldi birnäçe ýyldan bäri aramyzda ýok, ýöne onuň galdyryp giden göreşindäki yzlar, onuň arzuwlary, onuň tama eden, ýagny gowy-gowy niýetleri biziň aramyzda, biziň ýüregimizde şu günem. Myrat geldi biziň aktiwistleriň, ýagny graždan aktiwistleriň göreşiniň taryhynda uly sandyr. Ol öz ýaňky göreşi bilen soňky güne çenli, ine, birnäçe sagatdan ölmelem bolsa, ýa-da soňky güne çenli, soňky sagadyna çenli göreşdi. Men olar ýaly edermen oglanlary köp görmedim, dogrymy aýdaýyn, öz ömrümde. Ine şu ýaly bir edermen ýigidimiz, şu ýaly bir dogrudanam serkerde diýseň serkerde. Onuň bir lakamy bardy Timur serkerde diýip. Ine şol Timur serkerde diýseň serkerde hakyky. Sesi, özüni alyp barşy, ýaňky dogumly Edýän işleri, pikirleri azat, gorkman aýdyşy, gorkman, ýagny aktiwistler bilen hem, meni hem tankyt edip, ýagny pikirlerini aýdyp, maslahatlaşyp, gaty, gaty bir ajaýyp oglandy. Gynansagam, ine, wagt hemme zadyny, wagt hemme zady ýerbe-ýer goýýar-da we şol ýaly gowy adamy Allatagala aldy. Men şul gepleşigimde näme diýjek bolýan, biz ony ýatlaýarys, biz ony unutmaýarys, şul ýaly yz galdyran aktiwistler üçin biz göreşmeli soňuna çenli we men hemme aktiwistlere aýdýan, biziň ykbalymyz belli däl, biziň ykbalymyz halkymyza bagly, Allatagala bagly. Biziň edýän hyzmadymyz halka, biziň edýän niýetlerimiz, biziň edýän arzuwlarymyz Watan üçin, halk üçin hökman taryhda galar. Şonuň üçin biz elimizi goýbermeli däl, biz hökman göreşmeli. Myratgeldi ýaly oglanlaryň şu göreşde yz galdyrany üçin, şularyň ýaňky ýagty ýadygärligi üçin biz göreşi dowam etmeli. Şonuň üçin men hem aktiwistlere ýüzlenýän, biziň halkymyza ýüzlenýän, gahrymanlar, hakyky gahrymanlar bar aramyzda. Ol Arkadag Gahryman Arkadag Serdar ýaly gahryman aktiwistiň arasynda ýokdur. Biziň hakyky gahrymanlarymyz bar. Şol hakyky gahrymanlarymyzy biz unutmaly däl, her wagt ýatlap durmaly. Nesip bolsa meň bir niýedim bar. Eger-de Türkmenistanda demokratiýa ýeňse, men Mejlise özüm birinji bilen ýüzlenerin. Myratgeldiň obasynda, Myratgeldiň ýadygärlik üçin ýa bir köçäň adyny ýa-da mekdebiň adyny ýa bir yz galdyrar ýaly şol bütin geljekde halk şu ýaly gahrymanlary unutmaz ýaly şoň yzyny bir ýadygärlik hökmünde bir ýerde galdyrar ýaly men hereket eder. Hoş sag boluň söz bereniň üçin. Akgöz Sapar aga men-ä boldum. Myrat köp sag bol gaty gowy şeýle mähirli sözleri aýtdyň Myratgeldi barada. Ini örän şu bir dogry bellikleň bar. Men Myratgeldini ýatlaýan şoň häzir ölenine bu dünýäden ötüp gidenine 4 ýyl bolanyna ynanmak mümkin däl. Ol dogrudanam bir saňa-da jaň edýändigini şo badam aýdýardyň, şo badam aýdýardyň Myratgel bilen pikir alyşdyk zat diýip. Maňa-da jaň edýärdi. Özem ýöne bir jaň etmek däl, mydama bir pikir alyşmak islegi bardy şol adamda. Men haýran galýan, bir halkyň içinden çykan, ol bir syýasatçy däl ahyryn, ol harby işgär. halkyň içinden çykan şeýle gowy bir dürs, bir aýdyň pikirli adamlaň biridi. Men haýran galýadym käwagt, bih, buň özi harby, mysal üçin aýdaly diňe bir komanda bermegi, bir nyzam bilen ýöremegi, nyzam bilen durmagy, çepewrl, sawurl, ýa ýene şoň ýaly harby maksatlar bilen berilýän komandalary berip bilýän adam bolmaly ýaly-la hamana. Emma şol göreş meselesinde-de, syýasat meselesinde-de, Türkmenistanyň geljegi meselesinde-de nemäň Myratgeldiň bir örän aýdyň pikirleri bardy. Şeýle bir öz pikirini hem ýetiribem bilýärdi ol. Şumaly, ýadyňyza düşýärmi, ynhany, biziň aramyzda Enejan bar, Nurjan bar, Muhammet otyr, Myrat ikimiz-ä näme, onlarça gezek oň bilen bile çykyş etdik. Biz oňa Timur serkerde diýip ýüzlenýärdik. Şol, şulaň, sizem ylalaşarsyňyz meň pikirim bilen, eger mümkin, men çak edýän-ä. Sebäbi örän gowy edip öz pikirlerini şony ýetiribilýärdi. öz gürrüňdeşlerine-de, halka-da, özara gürrüňde-de, ýa şular ýaly çykyşlarymyzda-da gaty gowy edip şony jemläp, halka, halka bir hödürläp bilýärdi. Şolam haýran galaýmaly tarapydy. Men şo öz lirikada gepleşen wagtlarymyzda Myrat Geldiň şeýle öz pikirlerini aýdyň beýan edip bilýändigine guwanýardym hem begenýärdim. Onnoňam oň bir bir ýene bir gylygy ol ilki başda ilki başda dürli toparlara goşuljak bolupdyr-da, goşulypdyram. Şolaryň arasynda birnäçe wagt bolup, şolaryň ýygnaklaryna gatnaşypdyr, şolar bilen pikir alşypdyr. Emma şolaryň şu toparlaryň hiç biri şoň ruhy talaplaryny kanagatlandyrmandyr. Şony aýtdy maňa. Men diýdi, Ak welsapar aga men gizlämok diýdi. Men köp toparlara gatnaşdym diýdi. Şolaň gepini gürrüňini diňledim. Etjek bolýan işlerini diňledim. Näme pikirleri bar. Sebäbi men diýdi özüme bir kybapdaş, öz pikirim bilen pikirdeş adamlary gözledim diýdi. Şoň şoň netijesinde-de diýdi iň soňunda diýdi ine siziňem diýdi toparyňyza gelip şular ýaly Gördüm ol inidi, meň, meň, meň nimäme diýdi, meň ruhuma, meň dünýägaraýşyma iň gowy gabat gelýän adamlar siz ekeniňiz diýdi. Şoň üçin hem diýdi, men siziň toparyňyzy, şu DBT-ni, hemem diýdi, ine, Ak Welsapar aga siziň alyp barýan göreşiňizi erkin žurnalist hem ýazyjy hökmünde şu erkin Türkmenistanyň ýoluny gaty gowy gördüm diýdi. Şeýtdiribem ol tä ömrüniň ahyryna çenli biz bilen galdy. Indi käbir adamlar elbetde aýdyp biler, ol kän başga toparlarda gatnaşypdyr diýip. Elbetde, elbetde, gatnaşypdyr, ýöne ol ony gizlänokdy. Näme üçin baranynam aýdýardy, näme üçin biziň ýanymyza gelenimizem ýaňky aýdyşym ýaly öz dili bilen aýtdy. Şonuň üçinem Men dogry hasap edýän adam elbetde diri adam öz ýoluny gözleýä, öz özi bilen ruhdaş, özi bilen pikirdeş adamlary gözleýä. Şo Myratgeldiň iň soňunda bizi tapyp biziň toparymyza goşulanyna-da men örän begenýän. Myratgeldiň jaýy jennetde bolsun, ýatan ýeri ýagty bolsun. Ätiýaçdan men öz ileşlemde Myratgeldiň doglan hem dünýäden öten senesini ýatlatmakçy. Myratgeldi Döwletow. ýagny Timur Serkerde bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylyň altynjy aprelinde doglan, onnoň iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi birinji iýulynda-da dünýäden ötdi, ýok boldy. Myrat, seň şo ýaňky aýdan pikiriň bilenem men ylalaşýan. Enşallata bir geljekde Türkmenistanda dünýeler düzelse, düzüwli döwlet gurulsa, elbetde ýaňky aýdyşym ýaly biziň aramyzdan adamlar parlamente, mejlise ýüzlenip, şeýle inisiatiwa bilen, şeýle başlangyç bilen orta çyksalar gowy bolardy. Ýagny Myrat Geldiň öz doglan, önüp ösen obasynda, okan mekdebinde Umuman obada bir býusty goýulsa, hemem bir ady bir ýaňky aýdyşym ýaly bir iliň bir islän nemesine biz ony oň obasyndaky adamlara biz plan zat ediň diýip bilmeris, ýöne biz diňe teklip edip bileris. Eger-de adamlar şo öz obasyndaky adamlar Sibirde ýaşasa-da, Omskda ýaşap ötse-de öz ili hakynda gündelik pikir eden, öz ilini azatlyga çykarmak isläp soňky demine çenli başardygyndan göreşip giden adamyň ýadygärligi ebedilik galsa gowy. Indi indiki sözi men Myrat Geldini gowy tanan, öz wagtynda birnäçe gezek bile çykyş edip gören Nurjana geçirmekçi. Nurjan, sen hem öz bilýän zatlaryň hakynda aýt, ýöne mikrofonyňy aç, öňürti ýapyk seniň mikrofonyň.
Salam watandaşlar. Ýene bir gezek bagyşlaň, biraz giç galdym. Dogry diýýäňiz Akyl kaka. Biz üçin Timur serkerdäniň ýany aramyzdan aýrylmagy bir uly ýitgidi. Gaty akylly, paýhasly, gowy-gowy ideýalar berip, ýaşlaram gowy ýollara gönükdiren bir oglandy. Onuň ýeri doldurylmaz. Myrat Beýçeçiň aýdanyna menem goşulýan. Biziň gahrymanlarymyzy, ynha gahryman aktiwistlerimizi, näçe ýitgi beren oglanlarymyzy hemmesini bir gahryman hökmünde biz olary hem ýatlap geçeris, hem-de gerekli ýerlerde heýkellerinem gurarys. Eger-de halkymyz agzybir bolup şol şol derejä ýetirse, ýagny bizi demokratiýa. Onuň üçinem halk agzybir bolmaly. Biziň bun ýaly eden arzuwlarymyz hasyl bolmagy üçin. Timur serkerdäniň ýeri bambaşgady. Mekany jennet bolsun. Başga diýjek zadym ýok. Ýene-de düýn bir näme TikTok açyldy. O taýda-da oglanlar köpüsi, köpüsi däl, bagyşlaň, biri, ýany diýýär, Ynha diýýär, men diýýär, ol Alyşek Sahatowa aýtdym diýýär, etmäň, aýtmaň, wystupad etmäň, çykyş etmäň diýip diýýär. Men, men şu şu taýdan ýüzlenmek isleýän. Sen aýtmasaň, men aýtmasam, o başga bir aýtmasa, biz nädip demokratiýa geleli? Nädip biz çagalarymyza gowy-gowy günler taşlaly? Ýagny, beýdip bir gyra syrylmak ýok. Hemmämiz bir agzybir bolmaly. Agzybirlige çagyrmaly. Gaýtam, köp şunýaly çykyşlar etmeli. Halkyň otuz-kyrk ýyllyk düşünjelerini başga dünýä garaýyşlaryny üýtgetmeli. Sebäbi Nyýazow öýle bir tohum ekdi, halky mankuslaşdyrdy. Indi ne medeniýet galdy, hiç bir zat ýok, ýagny o taýda Türkmenistanda. Onuň üçin meniň diýjek bolýan zadym, agzybir bolalyň, biri-birimizi goldalyň.
Sagol
gaty gowy sözler. Indi men häzir indiki sözi Enejana geçirjek. Ýöne şondan öň men biziň bir gaty uly şahyrymyz Bapba Gökleň ýazan bir goşgusyny okap bermekçi. Ýaňy biz neme diýdimde, menem aýtdym ony, Myradam aýtdy. Şeýle Myratgeldi Döwletow, ýagny Timur serkerde şeýle bir ýönekeý bir halkyň arasyndan çykan adam, ýagny biziň Türkmenistanyň Lebap welaýatynda doglup, şo ýerde ösüp kemala gelen oglan. Emma ol diňe öz obasynyň ýa-da bolmasa öz welaýatynyň gaýgysy bilen däl-de, külli türkmeniň aladasy bilen ýaşady. Şolam bir örän gowy tarapy. Türkmeniň özi bir kiçi millet. Gynansagam, indi orta asyrlarda iň uly milletleriň biri bolupdyr, iň uly halklaryň biri bolupdyr. Ýöne häzir şol uruşlar sebäpli hem başga ýurtlara toplum-toplum bolup köp göçendigi sebäpli türkmenleň, Türkmenistanyň öz territoriýasynda häzir türkmenler bir Aňry, aňry gitse bir bäş-alty million halk bolup galdy. Indi biziň töweregimizdäki halklaryň hemmesi bizden köpçülik. Şoň üçin hem biz eger bu az sanlylygymyzyň üstüne türkmenler aýtmyşlaýyn bäş öýli türkmen bolup galansoňyz, bir türkmenem bölek-büçek bolsa, birek-biregi sygyrmasa Türkmenistana, öz arasyna sygyrmasa, onda biz hiç wagt döwletem bolup bilmeris, adam şekilli halkam, milletem bolup bilmeris. Biz özümizem gorap bilmeris. Indi şu neme Timur serkerde Myratgeldi Döwletow ýaly adamlaň Türkmenistanyň bir çet gyralaryndan gyralarynda ösüp ýetişen adamlaňam külli türkmen üçin göreşmegi geljege umyt berýär. Geljege umyt döredýär. Diýmek Türkmenistanyň Islendik künjeginde dogulsa-da, önüm etse-de, türkmeniň ähli wekilleri bir zada gowy düşünýärler. Türkmenler bir bolmaly, bile bolmaly, agzybir bolmaly, biri-birine howandarlyk gözi bilen garamaly hem-de şeýdibem bir demokratik hukuk döwletini gurmaly. Türkmenistanda hemme kişä deňlik. Ine şeýle uly pikir bilen ýaşap geçen biziň bir döwürdeşimiz, örän gowy şahyr Bapba Gökleň diýýärdiler. Oň kitabyny na men özüm şu taýda birinji gezek nemede Şwesiýada çykardym. Öň çykarmadylar. Bapba Gökleňiň goşgularynyň diňe bir çagalar üçin ýazan nemelerini, goşgularyny bir kiçijik bir çelpek ýalyjyk kitap edip çykardylar, neresäň özi dirikä. Magaryf neşirýadynda çykdy, ol ýadymda, Sergin şemal diýen ýaly bir at bilen çykdy. Ýöne onuň gullar üçin ýazan iň çuňňur pikirli goşgularyny ýygnap men Şwesiýada özüm şony gün neşirýadynda neşir etdim. Ynha, şondan bir goşgy okap bermekçi. Şo wagtlar türkmenlere biz koloniýadyk, türkmenlere-de orslar baran diýerdiler. Bagyşlaň, men şuny hakykat aýdaýyn. Bular haýwan, bular ynha hiç bir zada düşünenok diýip. Şo söz köp gezek gaýtalanandan soň Bapba neresse şu goşgyny ýazdy. Şoňa jogap hökmünde. Meniň gimnim. Haýwan bolup sögüşerin hakyky. Gaýgynyň, kinäniň nedigin bilmän. Haýwan bolup sögüşerin hakyky. Haýwan diňe öňe gitmegi bilýär. Haýwan bolup sögüşerin sap, halal, haramlaryň garşysyna haramsyz. Haýwan kimin diňe öňüme garap. karamlaryň garşysyna karamsyz haýwan bolup söweşerin her haçan, hileleriň garşysyna hilesiz deýýus bolup meniň öňümden çykan baryp Taňrysyndan aman dilesin. Aman zamanyny näbilsin haýwan, deýýusmy, palçykmy, daşmy, ýok parhy. Men haýwan, men öňe gitmegi bilýän. Aýagymdan gymmat ýükümiň nyrhy. Ine, şu Bapba neressäň şol türkmenlere haýwan diýip kemsidýän döwürlerinde beren jogabydy. Her kim öz ömri bilen, öz döredijiligi bilen, öz ömrüni dirikä bitirýän işleri bilen jogap berýär. Durmuşyň goýýan soraglaryna-da, türkmeni kemsidýän näkeslere-de, ýa bolmasa türkmeniň agzyny alardyp, oň depesinde garga ýaly gagyllap oturan Nyýazow ýaly, Berdimuhamedow ýaly adamlaryň edýän sütümine-de, sütemine-de, ýa oppozisiýaň içine gaçyp gelip, ogurlyk edip gaçyp gelip bu taýda indi pors guraýan näkesleň garşysyna-da her kim öz ömri bilen, öz göreşi bilen jogap berýär. Indi şu barada soň ýene-de biz elbetde dolan gepleşikler edip bileris, ýöne bu gün ýene-de Timur serkerdäniň ömrüne gaýdyp geleliň. Myratgeldi Döwletow baradaky bir ýagty ýatlamalarymyzy dowam edeliň. Enejan, onda söz senden. Indi başda başlaber.
Salam hemmäňize salam Akyl topraga söz beren üçin taňryýalkasyn. Timur serkerde diýemde ol ýok bolana hawa dört ýyl boldy. Wagt ýaman çalt geçýär. Ýöne Timur Serkerde her zaman her wagt biz bilen maslahatlaşyp gowy maslahat berip diňe Türkmenistanyň şu diktaturadan azat edilmegi barada şu adalatly Türkmenistan ýaşasyn diýip o biziň aramyzda gaty gowy göreşen adam ol. Men özüm Temur Serkerde diňe gowy tarapdan, gowy maslahat beren, asuda, arassa ýürekli, gowy bir ýoldaş, bir söweşde gidende bir gowy ýanyňa, arkaňda durjak adamlaryň biridi, gaty gowy. Türk özi Omskda ýaşasa-da ol diňe Türkmenistanyň Türkmenistan öz watanym diýip ýüregi diňe Türkmenistan üçin ýüregi urýardy. Biziň aramyzda gaty agyr ýitgi boldy. Bir ýene bir ýene bir ýoldaşymyz Ýany gitdi. Biziň her ýyl, her wagt hökman şular ýa-da mert ýigitlerimiz diýdigiňiz ýa diýeniňiz ýaly ýa ýitirim bolýa, ýa ýok bolýalar, biz üçin gaty agyr şol. Ýöne Timur Serkerde Diýjek zadym, Myrat agaň aýdyşy ýalam, eger şolar ýalaky bir wagty biziň Türkmenistanymyz azat bolup, şu demokratiýa gurulsa, biziň öz aktiwistlerimize, şu aramyzdan ýiten adamlaryň her kimiň öz ýok bolan obasyna, şäherine şular ýalyk pa, neme bir köçä ady dakylsa ýa bir bir ýadygärlik bir zat gurulsa gaty gowy bolardy. Ýagny ýatlanmaly, taryhda galmaly adamlar. Hany Myrat geldi agada ýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennetden bolsun. Biz ony hiç wagt ýadymyzdan çykarmadyk, ýadymyzdan çykarmarysam. Ýani oň beren maslahatlary biz bilen her her wagt jaňlaşyp biz bilen gepleşik etmesi biz üçin gaty bir gowy bir zatdy. An ýene aramyzda ýok ýenede ýatan ýeri ýagty bolsun jaýy jennetden olsun iman aýlyny bersin çagalaryna da yzyna galanlaryna da güýç kuwwat bersin Allajan meň aýtjak sözüm. Dogry.
Enejan köp sag bol beren gürrüňiň üçin aýdan ýagty ýatlamalaryňyz üçin. Elbetde, ol biziň egindeşlerimiziň şu göreş başlanaly bäri bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylda köpçülik bilen başlandy daşol. Elbetde, ýekebara adamlar ondan öňem göreşip başlady. Ýöne hakyky guramaçylykly göreş bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň birinji sentýabryndan başlandy. Ýagny biz haçan-da agzybirlik demokratik halk hereketini döredemizde Aşgabatda ana şonda hakyky guramaçylykly syýasy göreş başlandy. Esasy şol şondan bäri wepat bolan ýa-da diri iten Ýa-da ýogalan biziň egindeşlerimiziň demokratik Türkmenistan ugrunda göreşip ýörkä dünýesini täzelän adamlaryň iň uly ýadygärligi elbetde halkyň ýüreginde galar. Biziň ýüreklerimizde elmydama ýaşarlar, ýöne halkyň ýüreginde öçmejek yz goýan adamlar hiç wagtam ýitýän däldir. Ynha, öz wagtynda men şuny Saparmyrat Nyýazowa aýtdym, bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň sekizinji sentýabrynda oň kabinetinde başa-baş duşuşamyzda, men oňa şol o wagtlar ol türkmen diline garşy gidýärdi. Türkmen dilini hiç wagt döwlet dili edip bolmaz, ol taýyn däl, türkmen dili döwlet dili bolmaga diýip nädogry syýasat ýöredýärdi. Şonda men oňa şeý diýdim, Saparmyrat Ataýewiç, türkmen dili bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýyllarda, otuzynjy ýyllarda döwlet dili bolupdyr. Şo wada taýyn ekeni. Kommunistik partiýada türkmen dili ösýär. Sowet döwründe, sowet häkimiýeti döwründe her ýyl ösüp barýar diýdi. Diýmek, onda şonça ýyl geçenden soň türkmen dili Ösmändir-de, gaýta öňki gymmatynam ýitiripdir-dä diýdim. Ýüregi ýaryldy şo sözi eşidip. Şonda men ýene bir zat diýdim oňa. Ynha, öz halkyna ýagşylyk eden adamlaň öz halkynyň arkasynda dagyň gaýasy ýaly bolup duran Gaýgysyz Atabaýewi, Nedirbaý Aýtakowy türkmen halky häzirem ýüreginde göterip ýör. Şolary nähak günälän wagtlarynda-da ony halk, olary halk ýadyndan çykarmandyr. Häzirem çykaranok diýdim. Eger-de sizem häzir türkmen dilini döwlet dili etmäge ýol açsaňyz, türkmeniň milli mertebesini gorasaňyz, saglygyny gorasaňyz, geljekde sizem halk edil şol gerçekler ýaly öz ýüreginde göterer diýdim. Şonda bir diňşirgendi ol. Men pikir etdim, şuny alar-ow şu diýip, meň şu geňeşimi diýip. Ýöne gynansagam, şo Mürzewulyň aty ýeser, gamçy ursaň gaýrat ýeter diýşi ýaly türkmeniň, ol nätdi? SSR ýykylan badyna Gaýgysyz Atabaýyň, Nedirbaý Aýtakowyň, Şaja Batyrowyň ýadygärliklerini ýer bilen ýegsan etdi, ýumurdy, atlaryny gadagan etdi, suratlaryny ýok etdirdi. Ol asyl şolaň hemmesiniň ýerine özi şolaň ýerini özi aljak bolýan ekeni. Ine, oň çykaran netijesi ýagşy maslahatdan. Ýöne indi biz şol Demokratik Türkmenistan ugrunda göreşen oglan-gyzlaň geljekdäki ýadygärligi hakynda gürrüň edemizde, men ýene bir gezek ýatlatmak isleýän, elbetde, bu zatlar, bu teklipleri halk gollamaly, Halkyň gollan ýerinde ol ýadygärlikler gurlaram, ol ýadygärliklere gülem goýlar, sarpa-da goýlar. Indi ýene-de bir öz wagtynda Timur serkerdäni tanan, oň bilen bile çykyş edip gören adamlardan aramyzda Muhammet Düýeji otyr. Muhammet senem öz diýjek zatlaryň bar bolsa, oň ýagty ýadygärligine bagyşlanan pikirleriňi, sözleriňi aýdyp bilersiň. Söz senden. Ýene bir gezek salam watandaşlar. Men Myrat Geldini örän irräk tanaýan, ýagny on iki ýyl mundan öňje dagy. Ol hemişe şu biziň çykyşlarymyzy görüp zaý edip, ol zol yzygiderli biz bilen gepleşýärdi. Onsoňam men Koordinasionnyý soweti döredemde-de, şu öňe çykyp, ýüzüni açyp geplemäge adam örän seýrekdi. Şol şolaň biridi. Gorkmany gelip öz sözüni aýdyp beýan eden adamlaň biri. Ol şu oppozisiýa diýen adam öňe çykan adam bolsa şolaň hemmesi bilen hem gepleşdi. Gepleşmedigi ýok. Her gaýsyla maslahatlaşyp o ne deýli mu ne deýli. Bi bir zat şol üçin bu bir adam ki hiç zatdan çekinmäni gorkmany öz pikirini aýdyp aladasam Türkmenistan bolan adam. Ikinji şuňa bellemeli zat, Myrat Geldiň özi waýenni. Ol Türkmenistanda waýenni tankist bolup işlän. Tankist bolup armiýada gulluk eden, ýagny işlän şu. Ondan soňam döwlet tarapyndan Sarjaýew wagtynda zatda Türkiýe neme bar, waýenni institutyna okuwa ugradylan adam. Şo taýynam gutaran. Şol üçin ol taýyn bir kadr Türkmenistanyň. Ýagny sowremenniý e, näme armiýaň tehniklaryny zatlaryny öwrenen adam. Ýöne şol Türkmenistana gitmedi, sebäbi öz wejdanynyň garşysyna gidesi gelmedi. Şo göni şony gürrüň berdi. Menem gidip ýogsa şo taýda işläbem bilerdim. Ýöne men weždanym çatmady, şoňa gitmedim men diýdi. Türkmenistanda ofiserler nähili ýagdaýdalygyny bilýän. Ýaşajak bolsalar öz soldatlary eline beren soldatlaryny ezip Azar edip, ogurlap gününi görmeli. Men näme üçin öz durmuşymy şon ýalak zada bulaşdyraýyn diýip, şol Türkmenistana öwrülip gitmedik adam. Şuny berk bellemeli. Sebäbi şun ýalak edibilýän adam örän az. Olar wyždanly, imanly, ynsaply adamlar. Öz watanyny söýýän adamlar. Şo sebäpden hem Orsýede-de giden bolsa, Orsýetde şol nirde işlese-de güzeranam gowy geçýärdi. Ol muhtaç adam bolup ýaşan däl. Özem hemişe hakyky şu serkerde diýşýäne şo tadäki bar türkmenleri ýygnap, şolara ýol görkezip, şolary ýygnap bile oturyp, gurbanlyk belläp şeýtdirip ýören adam. Hemişe-de arzuwys şu Türkmenistanda öwrülip baryp, men öz hünärimi, öz watanymy goramaga sarp edeýin diýen adam. Şo sebäpden ştadan gelip çykýan zat näme? Indi 4 ýyl boldy şu biziň aramyzdan çykdy. Watandaşlar serediň, Türkmenistanyň 6 million jemgyýetinden günde adamlar ölýär. Ýöne şolaň hiç haýsy ýatlanana. Köpsem gynansagam şu gün Türkmenistanda hatda öz ýakyn garyndaşlary aradan çykanda şoň aýatyna da baryp bilenakmy o ýatlanmaga indi hiç. A ýöne öz halkyň üçin bir zat etseň, öz halkyň aladasyny etseň, Halkyň ösmegine, ýurduň ösmegine öz goşandyňy goşsaň, ä, şun ýanak, ä, ýygnaklarda oturyp şo ýatlanýar. Şola diri, ölem bolsa diri. Indem, ä, gürrüň nämäň üstünde, şon ýanak adamlara ýadygärlik hemişe goýmaly. Sebäbi näme üçin? Bir halk ösjek bolsa, öz taryhyny guwanjak bolsa, Çagala edermençiligi, watansöýgini, öz Watanyna hyzmat etmegi öwrenjek bolsa, şonýanak arassa adamla özlerine simwol bolmaly. Şonda bir halk arassa ösýär. Biziň ýurdumyzda kim haýsy haramzadalaryň heýkelini goýýarlar. Öz halkyny talan adamlaň. Biz şolardan geçmeli. Ä, hakyky ýurt üçin hemme zadyndan geçip, öz Watanyna öz goşandyn ösmegine goşandyn goşan adamlara biz hormatymyzy goýmany öwrenmeli. Şul hem hökmän bolmaly, sebäbi beýleki ösen döwletleriň tejribasam şundan ybarat. öz halky üçin bir zat eden adamla şu halkyň simwoly bolup otyr. Şol üçin hem ola hiç wagt aýrylmaýar. Bir adam haramzada bolsa, öz halkyna jynaýat eden bolsa, oň heýkeli gursa-da, altyndan gursa-da, kümüşden hem bolsa, brilliantdan hem bolsa, ony tualete öwrülýärler. A ýöne Öz ýurduna halysýalla hyzmat eden adamlaň ýadygärlikleri ol hemişelik bolýar. Şol üçin hem ýadygärlik meselesinde biziň aktiwistlerimiz her gaýsy öz eden hyzmatyna görä hökmän biziň ýurdumyzda şolara ýadygärlikleri gurmaly bolar. Hökmän, öz taryhyny sylaýjak bolsalar, arassaçylygy sylaýjak bolsalar, halk ösjek bolsa, öz taryhyna buýanjak bolsalar, onda aktiwistlere hormat goýmaly. Şu günki gün her günden beter biziň halkymyz şu zada ýetdi. Şu aktiwistleriň şu hereketleri eýýäm şu aktiwist ady mugeddes ada öwrüldi. Indi her kim Bir ýerde öz meselesini çözübilmese, aktiwistlere çykaýyn diýip, kellesinde birinji sorag şonda dur. Ýagny aktiwistler bize kömek edibilýär, aktiwistler biziň derdimizi beýan edibilýär diýýär. Görüň nähilli mukaddes zada öwrüldi. Şu zatlaryň başlanjysam, ähä şu oglanlardan. Ol iň soňunda DBT Halk Hereketini saýlap aldy. Şu gün DBT Halk Hereketi hem şony ýatlap, hä ýygnak geçirip otyrly, bütin halka aýdyp otyrly. A men hem Koordinasionnyý Sowetiň adyndan, hä şu gün şoň aradan çykan gününi bütin Türkmenistanlylara bütin watanymyza aýtýan şunýanak bir edermen oglanymyz bar aradan çykdy şol hemişe diri şony hemişe ýatlaýlyň diýip. Şu günki gün watandaşlar müňlerçe Türkmenistanyň içinde adalat tapyp bilmän ýören adamlaň umydy aktiwistler boldy. Aktiwistler şolarda umyt döretdi. Biz eger Türkmenistanda bir jenaýatkary tutduryp bilmesegem, ýöne ol tutulandanam beter uly jeza berip halkyň arasynda biabraý edip ýör. Şol üçin halkyň ýüreklerinde ähä şu aktiwistde doly umyt döretdi. Ähä şu uly iş, uly iş bir umytsyz adamlarda adalata bolan umydy döretmeklik. Ähä watandaşlar görüň ýaňy ýakynlykda Nurannaň eden işi bir dan on ýaşly çaga zorlap on ýaşly çaga dünýäň islendik ýerinde islendik dinde imanyna weždanyna şu bolmaýan zatla hökümet derejesinde şony zorlan adamlary gollap ýörler. Görüň, döwlet derejesinde ol on ýaşly çagany, gyza zorlany gollap, şoň garşyna jenaýat işini galdyrana.
Şuny, Muhammet, neme bagşy men ustada sözüň bölýän. Ony sen Nuranyna eden ol işi, Nuranyna açdy, şol paş etdi. Açdy, açdy diýýär. Jeren, Jeren Altyýewiň misalynda Şonda Murad öz gepleşiginde ilki bolup şol nemäni açdy. Açdy. Murad Hekim, Murad Hekim bilen dowam etdik. Soň ýene men hem etdim.
Erkin Türkmenistan agzybirlik platformasy Jeren Altyýewa bilen aýratynlykda oň gyzy barada-da gepleşik geçirdi. Dowam ediberdimi?
Onsoň aýtjak bolýanym görüň, biz müňlerçe Şo zatlar şon ýanak jynaýata baş goşjak adamlaň ertir kun jogap berilmeligini biz subut etdik. Ýani bir towar jynaýatyň öwüni allygymyz şu. Her bir jynaýat ertir hökmän jogap berilmelidir diýip biz jynaýatkarlary duýdurdyk ýa indiki jynaýat etjek adamlaň öňüni aldyk. Çagalarda umyt döretdik. Şundan başga mugakdes zat barmy? Şol üçin biziň aktiwistlerimiz ähä Döwlet Geldi, Myrat Geldi ýaly adamlar biziň halkymyzyň weždany, namysy.
Dogry. Şol üçin hem biz şolary ýatlaýar. Onsoň ýene men bir zady aýdasym gelýär, hökümetiň içinde işläp ýören waýennilere, ähä şu siziň kardeşiňiz, siz bilen ähä siz ýanak şolada işläp bilýärdi, özem Türkiýede generalam bolubilýärdi. Ýöne general bolalla nirede türmede ýatylla. Biwejdan binamys haramzada bolup ýörle. Halkyň gahar gazaby şolarda. Siz binamys bolup halkyň gözünde görünip otyňyz. A bu bolsa halkyň gahrymany bolup oty. Şol üçin sizem şondan ugur alyň. Sizem şondan ugur alyň. Zalymlaň tarapynda durmaň. Wagtyňyz baka. Halkyň tarapynda duruň. Halkyň gahrymanyna öwrüliň. Öz öleňizde-de siziň çagalaňyz size guwanyp gezsin. Siňa tanyş-bilişleňiz size guwanyp gelsin. Geliň şu günki gün şu mesaldan şony alaýlyň. Men Döwletgeldiň ýatan ýeri ýagty bolsun. Jaýy jennetde jennetden bolsun bütin garyndaşlaryna sabyr arzuw etýän hemem öz egindeşlerine üstünlik işlerini arzuw etýän. Köp sag bol Muhammet örän gowy gürrüň berdiň dogry aýdýaň şol iň soňunda halkyň ýüreginde ýadynda halk üçin watan üçin ýurt üçin adalatly göreş alyp baran adamlar galýar Häzir elbetde Türkmenistanda diňe ýaranjaňlaň ýadygärlikleri dikilýär. Näme diňe hökümete, diktatora hyzmat eden şahyrlaryň kitaplary çykýar. Ýöne olar wagtlaýyndyr adamlar. Döwür bolsa çäkli däl. Ol dowam edýär, Ýaşaýyş çäkli däl. Ýaşaýşyň aýdyşlary ýaly başam ýok, soňam ýok. Wagt geçer, bary-ýogy bir kyrk-elli ýyl geçer. Hemme ýanjaňlar ýatdan çykar ýa-da bir ýigrenilýän adamlara öwrülerler. Olaň hiç kim olara hormatam goýmaz, ýadygärliginem saklamaz. Hatda olar öz dogan-garyndaşyna-da gerek bolmaz. Emma şu günki gün özünde gaýrat tapyp, halkyň arkasynda durýan, halkyň ejiz wagty, halkyň jebir görýän wagty halkyň arkasynda duran adamlaň ady ebedilik ýaşar. Şu adalatly göreşde gorkman, çekinmän Diktatora seň edýän işiň galat, nädogry, sen halka sütem etme diýip bilen adamlaň atlary ebedi ýaşar. Ol taryhdan öňden görlüp gelýän zat. Indi men biziň aramyzda häzir Bagşylar Myrat Geldiň suraty ýokmy? Suratyny goýar ýaňy. Ony operatorymyz tapyp hökman goýar. Men aýdaryn.

Indi biziň aramyzda häzir ýaş nesliň wekillerem bar. Ynha Seýitguly bar aramyzda. Seýitguly, men bilmedim, sen göreşe göreş meýdanyna geleniňde görüp ýetişdiňmi ýa gepleşip ýetişdiňmi? Myratgeldi Döwletow bilen ýagny Timur Serkerde bilen ýa-da ýokmy, ony tomaşaçylara, diňleýjilere özüň aýdarsyň. Hem-de öz ýüregiňde nähili bir ýatlama galan bolsa Myratgeldi hakynda şony aýdyp bilersiň häzir. Onda söz senden. Mikrofonyňy aç, mikrofonyň ýapyk.
Salowmaleýkim hemmäňize. Timur Serkezli diýip tanaýan. Myrat Gel, ýagny Timur Serkezli Myrat aga bilen köp çykyş etýärdi. Çykyşlaryny köp izleýärdim. Her çykyşlaryny görýärdim. Meniň hem şu göreş meýdanyna gelmegime şol sebäp boldy. Diňe men däl, başga-da onlarça, ýüzlerçe adamlara şo Timur Serkezde sebäp bolandyr diýip bilýän. Timur Serkezde bilen men gürleşip gördüm. Men Murad aga myhmançylyga barypdym. Şonda Murad aga meni Timur Serkezde bilen gürleşdiripdi. Çaý başynda oturyp gürleşipdik. Eýýäm gürleşende-de belli belli bir ýagny watany öz türkmen halkyny, türkmen ýurduny alada edip, derrew ine biz şular ýaly adamlar bilen söweşýäs, ine şular ýaly diktatura bilen söweşýäs diýip, derrew temany politika tarapdan al neme etdi, ýöretdi. Ine, Gowy adamdy men bir gezem bir gezek gürleşip görenim bolsam gowy adamdy men erbet tarapyny bilemok inşallah Allah tagalla jaýyny jenetden etsin yzyndakylaryna sabyr bersin inşallah sag boluň Dogry.
Köp sag bol Seýitguly. Onda diýmek, seňem nesibäňde bar eken, neme bilen, Myratgeldi bilen iň azyndan bir gezek şeýle Gürleşip görüpsiň. Eger duşmadygam bolsaň, gürleşipsiň, pikir alşyp görüpsiň. Indi ýene-de eger-de ildeşlerimizden bize goşulyp goşulsa kimdir biri, oňa-da söz bermäge bizde mümkinçilik bar, wagtymyz bar intek. Şonuň üçin hem men, Myrat, ýene-de bir gezek şu saňa söz beresim gelýär. Bir Myratgeldiň ýene-de bir käbir aýtmaly taraplar bar bolsa, şolar barada-da halka aýtsaň biziň diňleýjilerimize. Meň özüm-ä her gezek öwran-öwran şo Myratgeldiň bir aýdyň pikirli oglandygyny ýatlaýan. Şol ýaňky başda aýdyşym ýaly öň başga grup toparlara goşulyp, şolaň arasynda öz özüne pikirdeş gözlän hem bolsa tapmandyr. Şol neme dürli bir agressiw nemelerem barda beýleki öz seň öz aýdyşyň ýaly Myrat türkmen protest hereketi iki hili topardan ybarat diýdiňdä mundan bir bäş ýyl dört ýyl öň bra diktatura garşy režime garşy göreşýänler bar hemem režime garşy göreşýänlere garşy göreşýänler bar diýip şol diýişiň ýaly Myrat Geldi beýleki toparlarda bolanda Ol toparlardaky adamlaryň pikiriniň dürs däldigini, düzüw ýolda däldigini görüp, soň ahyr netijede bize gelip goşuldy. Indi sen DVT, ýagny Demokratik Watan Türkmenistan, rusça ady Demokratiçeskiý Wybory Türkmenistana, şol hereketiň ýolbaşçysy, şoň üçin hem ol esasan şol siziň hereketiňizde boldy. Ýöne Şu Erkin Türkmenistan topary bilenem Myratgeldi örän gowy gatnaşyklydy. Men hut özüme-de kän-kän gezek jaň etdi. Şoň üçin hem şol ýaňy başda aýdyşym ýaly, şu wagt ine şu gepleşigi taýynlamyzda, şuňa taýynlyk göremizde, şony görüp, şoň ölen ýylyny görüp, ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi birinji iýuly, şony görüp, birhili adam Gussa batýar-da. Nädip dört ýyl geçdi eýýäm şoň gidenine diýip, şoň ýogalanyna, dünýeden ötenine diýip ynanar ýaly däl. Özem şol bize ýetenok, ony Enijanam aýtdy, şoň Myratgeldiň, Timur serkerdeň, serkerdäň şu wagt aramyzda bolmagy nähili gowy bolardy, eger-de bolsa şol nähili gowy bolardy. Emma gynansagam ol näsaglyk sebäpli hemem bir garaşylmadyk bir hadysa bilen hadysa uçrap örän ir örän ir aramyzdan gitdi. Ýöne oňa garamazdan oň obadaşlarynyň, dogan-garyndaşynyň, ildeşleriniň Timur serkerdä onuň ömrüne guwanmaga haklary bar, şol barada biz ine şony tassyklabam şu gün ol barada gowy gowy ýatlamalary getirdik. Indi Myrat sen ýene-de eger goşjak zadyň bar bolsa onda söz senden.
Sag boluň Akyl Sokak. Ýene bir gezek söz bereniňize bir minut maňa jaňa gelýär. Ýene bir gezek söz bereniňize dogrudanam ýaňja Muhammet agada belläp geçdi, bir topar aktiwistler belläp geçdi. Timur serkerde gaty gahryman oglan, yhlasly we gaty arassa niýetli, arassa pikirli, öz watanyny ýaňky ösdürjek bolup hereket eden oglan. Onuň bir öz topary bardy Omskda. Rossiýadaky ofiserler, Rossiýadaky waýenniler, ýagny türkmen, orijini türkmen bolan, Türkmenistandan gelip çykan, doglan we Türkmenistanda waýen bolup işleýän ýa-da daş ýurtda okap, onsoň Rossiýada ýaşaýan, ýagny uly bir toparlar bardy. O ýerde waýenniler, ýagny harby gullugynda işleýänler, Harby gullugynda ofiserler şuň toparyna degişlidi. Men olar bilen bir gezek gürleşdim. Meni ýaňky tanyşdyrdy we şu toparyň ine edil bir aktiw ýolbaşçysynyň biri boldy. Timur Serkerde. Timur Serkerde tankist, menem tankist öz gullugymda tankist boldum, şonuň üçin biziň dilimiz dilimiz çalt alyşdy. Başda men ony bir gaty bir serýozny diýip hasap edemokdym bir ýöne bir aktiwist öňe çykan ýaňy bir tejribe alýan aktiwist diýip hasap etdim onsoň ýöne biz bir gün oturyp dileşip gürleşdik we ýadyňyzda bolsa Döwlet Baýhan bardy bize garşy çykyş edýän Döwlet Baýhan çak şo ýerde Timur Serkerde köp zatlar düşünirdi menem habar habarsyzdym Şondan soň biz dostlaşyp gitdik we diňe aktiwistlerle dost diýen tarapymyzam bardy. Men şol ýaly bijaý oglan, yhlasly, paýhasly, ýüregarassa, Watan üçin jan bermäne taýýar, janyny beribem gitdi. Olar ýaly adamlary köp görmedim durmuşymda. Dogrymy aýdaýyn, ýek-tük bolýar olar ýaly gahrymanlar, hakyky gahryman. Ine, Abdylla, Alişer we beýlekilerem olaryň gahrymanlaryň birleri. Olar, olaryň ykballary doly belli däl, ýöne biziň aktiwistlerimiz gaty dogry edýär, Muhammet aga halkyň içinde abraý alyp başlady. Halk ola ynam, ynamyny bildirdi. Öňki ýaly sen Watan dönügi ýa ýene bir zat diýip, ýaňky MHM-iň Ýaňky diýen sözlerini gaýtalýardy indi gowy bildi kim halk üçin göreşýär kim halk üçin janyny berýär kim halka garşy göreşýär kim halka garşy janyny berýär halka garşy korrupsioner bolup ýaňky narkotik satyp bihepeçilik edip ýörenler kim indi gowy düşdi halkymyz indi täze geljege Täze geljegi aktiwistler bilen baglaýar. Şoňa men gaty begenýän. Şol ýolda-da Timur serkerde esasy, ýagny fundamentini oturtdy. Men gaty minnetdar we häzirem ine şu günem şoň sesi gulagymda. Bir ofiserskiý bir sesi bardy. Gürlände dagy bir şeýle bir gürlýärdi welin, men begenýärdim, ýanymda şu ýaly adamlar bardygy. Şonuň üçin Kerkidäki, Kerkiçidäki Garabek ýaňky Saýada çenli şu hemme ärsary ýygyny aýdýan hakyky şo ýerden şoň suwuny, topragyny gelip suwuny içen, önüp ösen gahrymanlaryň biri ine Timur Serkerde, Myrat Geldi. Biz şoň bilen işleşip bildik, Şo biziň her wagt ýüregimizde siziňem biziňem gahrymanymyz men özüm aşgabatly bolansoňam aşgabatda önüp ösdimmi men şol oglana gaty uly hormat goýýadym we onuň eden hereketleri yhlaslary arzuwlary her wagt ýadymda galar şoň üçin meň diýşim ýaly egerde biz ýeňi bilsek halkyň kömegi bilen nesip bolsa diňe myratgeldi dälde beýle gahrymanlaram hökman biz hormatyny goýarys Olar Türkmenistanyň taryhyna girdiler. Olar Türkmenistanyň halk döwlediň emele gelýän wagty öz yzlaryny galdyrdylar. Şonuň üçin her görýän aktiwistiňiz bu gün bar, ertir ýok. Ol janyny siziň üçin berýär. Şuny unutmaň, watandaşlar. Kerki iline-de ýene bir gezek gürlenýän sag bol, sag boluň şu ýaly edermen oglany bakyp ýetişdireniň üçin. Sag boluň Akasaka. Dogry. Indi
ştada bir aýtjak zadym bar. Na biz öň sowet döwründe gijeden gije oturardyk-da oglanlar bilen, ýazyjylar bilen, şahyrlar bilen. Onuň saçak başynda şeýle bir batyrgaý gürrüňler edilerdi. Şeýle bir batyrgaý adamlar bardy, aý ynha eýtmeli, beýtmeli diýip. Onnoň Soň perestroýka döwri geldi, Gorbaçýow döwri geldi, söz azatlygy berildi. Onnoň şo döwürlerem intek şol saçak başynda damak ýyrtyp, ynha diýip birhili gahrymançylyk satýan adamlar bardy-da. Emma indi haçanda bir müň dokuz ýüz segsen dokuzynjy ýylyň şol birinji sentýabrynda biz Agzybirlik demokratik halk hereketini döretdikde, indi geliň diýýäs-dä indi şolara. Düýnki saçak başynda şo damak ýyrtan adamlara, geliň göreşeliň, demokratik Türkmenistan guralyň, şu Türkmenistanda hukuk döwletini guralyň diýip çagyrýas welin, aý ýok men näme etsem meni işden aýraýmasynlar, ýa meň agama, agam jaýyň nobatyna dur, men agzybirlik halk hereketine barsam meň agamyň jaý nobatyny köýdürerler, ýa bolmasa meň çagalam Bu näme girjek bolýa, instituta girjek bolýa, şoňa instituta almazlar diýip, şoňa gal ownuk-uşak bahana tapyp, şol saçak başynda bary ýogy birnäçe ýyl şondan öň batyrlyk satan adamlar edil sülgüniň jüýjesi ýaly pytrap çöpe-çalama siňip gitdiler. Şoň şony ýatlamda men ýaman gaýra çümýän. Sebäbi şo Döwür iki ýüz ýyl, iki ýüz elli ýyl geçse-de Magtymguly ine meň elimde Magtymgulyň kitaby bar-da. Ine Magtymgulyň iki tomluk kitaby, şo iki tomluk kitabynyň ine meň elimde şo birinji tomy. Şol Magtymgulyň döwründe-de şeýle bolupdyr. Şol goşgyny men häzir Baş üstüne diýen bir goşgusy bar. Şonda edil meň şu gürrüň berýän nemem bar-da, ýagdaýym, wakalam. Şo barada Magtymgulam öň öz döwründe janyny ýakyp ýazyp gidipdir. Ýagny bir saçak başynda batyrlyk satýan adamlar bar. Hemem ine şu Myratgeldi Döwletow ýaly, Timur Serkerde ýaly ýa-da beýleki adamlar ýaly ine Abdy Kulyýew geçip gitdi biziň uly ýolbaşçylarymyzyň biri. Ondan Hudaýa şükür henizem diri Nurberdi Nurmämmedow bar. Ynha bir gümürtik ýagdaýda Bapba Gökleň wepat boldy. Bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň ýalňyşmasam ýigrimi üçünji ýigrimi üçünji dekabrynda ony bir maşyn kakdy. Ol maşyny kakdyran adamynam yz ýanyny boşadyp goýberdiler, hatda bir derekli şony derňemedilerem. Şonuň üçinem biziň özümizde bir ýüregimizde şeýle pikir galdy. Şol Şol waka ýönekeýinden bolan waka däl. Biziň çakymyz şol Bapba Gökleňiň garşysyna gurnalan bir diwersiýa bolmaly-da, şony ýok etmek üçin. Indi şol batyr adamlar uruş wagtynda haçan-da şu gyzlarydza gelende, gylyç alyp öňe çykmaly bolanda, ýa biziň döwrümizde gylyçsyz, ýöne galam alyp eliňe ýa bolmasa diňe döş gerip, eliňe baýdak alyp çykmaly bolanda, ýagny gyzlarga gelende hakyky batyrlar peýda bolýar. Şolar özüni mälim edýär. A ol saçak başyndaky bokurdak ýyrtýan ýalan batyrlar bolsa olar ýitip gidýär. Men şu barada Magtymgulyň şol Baş üstüne diýen goşgusyny okap bereýin. Namart kimdir biler bolsaň, ne diýseň diýr baş üstüne. Ezmaýşyňkylar bolsaň hiç tapylmaz iş üstüne. Murtun towlap her ýan tartar, haýbaty peleňden artar, gök dek gürläp damak ýyrtar, häzir bolan aş üstüne. Aş üstünde it dek hyrlar, ýersiz ýere har dek harlar, Her tilki bir şir dek gürlär, Myrdar ölen läş üstüne. Çöl ýerde göwre galdyrma, Olla hoşdur, syr bildirme, Lap edip dahan doldurma, Jeň nan degil diş üstüne. Diýseler atlan-ha atlan, Suwluk çeýnär misli syrtlan, Ýowguny gaýrata gatlan, Lagnat goýmaz iş üstüne. Ynsabyn elden brakmaz, Maglum adamlykdan çykmaz, Bu sözüm haýwana ýokmaz, Adam saklar guş üstüne. Magtymguly söweş bolar, Ýigidiň syry paş bolar, ýa baş berer, ýa baş alar, goçaklar ýoldaş üstünde. Ine, görşüňiz ýaly, döwürler üýtgeýär, asyrlar geçýär, ýöne mert adamlar bilen namart adamlaryň häsiýeti öňküsi ýaly şol dowam edýär. Namart adamlar aşyk gününe batyrlyk satýarlar. Myratgeldi Döwletow ýaly ýa-da biziň onlarça, ýüzlerçe beýleki tarapdarlarymyz, olaryň hemmesiniň häzir adynam tutup bolanok, Hudaýa şükür, olaryň köpüsi diri hem Türkmenistanda işläp göreşip ýörler. Geljekde haçanda Türkmenistanda düzüwli döwlet gurlanda, adalatly hukuk döwleti gurlanda biz olaryň hemmesiniň ýüzlerçe adamlaň, belki-de müňlerçe adamlaň adyny mälim ederis. Häzirlikçe göreş barýar, şoň üçin hem hemme adamlaň adyny açyk aýdyp bolanok. Ilhani Myratgeldi köpiňiziň ýaňky belleýşiňiz ýaly ilden uzakda Sibirde ýaşap geçse-de soňky güne çenli öz halky üçin göreşip dünýeden ötdi. Onda menem öz gezegimde Erkin Türkmenistan agzybirlik radio TV radiosynyň adyndan Myratgeldiň maşgalasyna, çagalaryna hem onuň ildeşlerine Uly minnetdarlyk bildirýän. Şeýle adamy ýetişdiren Kerki, ýagny Lebap topragy, türkmen topragy oňa elmydam guwanyp biler. Onda näme, biziň gepleşigimize gatnaşyp, bu gün Timur serkerdäň ýagty ýadygärligine bagyşlanan gepleşikde öz ýatlamalaryňyz bilen çykyş edeniňiz üçin men size-de, hemmäňize minnetdarlyk bildirýän. geljekde diňe saglykda, beglikde hem gowy gowy işler işler üçin, gowy maslahatlar üçin üýşmek bize nesip etsin. Hem-de häzirlikçe onda biz bu günki gepleşigimizi tamamlaýarys. Gadyrly ildeşler, ýene-de efirde duşýançak, hoş sag boluň!